Gin ma tye ka cwero cwinya loyo gin ma tye ka cwero cwinya loyo en aye Rwot i neka ki bloggers mogo ma nongo kiculogi gibino ki lok mingming me pwoyo dano calo General Tema Wanygi me pwoyo dano calo Secretary General Richard To Odwongi lukwo ki to ma tye ka neko Acholi en aye wun wutye ka pwoyone. lukwor ki luyak ki to ma tye ka neko lutino acholi kitye ka neko lobo acholi wun aye ki mingwu pien ni kimiyowu ciling moni kono ni alip apar kong alip pyerabic kono alip miya acel en aye dong obino ka cako praising vampire obibi ma tye ka neko wan acoli to ma tye ka neko wan acoli Acholi kacel ki Lango ki Northern Uganda olu, amito awac atir ni to ma tye ka neko wan macalo Acholi en aye ot pa ojok awany. Lutino pa ojok awany en aye tye ka neko wan i Acholi, pe gin mo, to-ni pe ka a ki ka mapat, to-ni Acholi tye ka neke kekengi, Acholi luwotwa aye tye ka neke, tye ka neko wan. Ineno? Otemo awany, jeneral otemo awany kacel ki omine calo Richard to dwongi ki omegine gin aye gitye ka kelo to eni weng i Acholi, gin aye gitye ka ywayo to eni weng i lobo Acholi. Ineno? Peko pa wan macalo Acholi obigik, teke wacako loko lok ada, tito lok ada me waco ni ngadi aye labal, ngadi aye tye ka kelo peko. Labongo eno ni pekowa pe cobbe. Awoto i lobo pa langi, awoto i lobo pa Alu. I Alu ka in lajok, kibiwaco atir ni in lajok. Ka in aye ineko ngat mo ni kiwaco ni in aye lanek. Ka in aye layak ngom, kiwaco ni in layak ngom. Ilango ka in lakwo dok ikwalo cente kit me yubo gudi mo, ibedo i kin dano ku, kibiyiti ki gak ka yiti wa lutinoni ki famili pe gubilego kadu, pe gubikato ki i gang dano. Teke gitye ka kato gang dano yet lit i komgi. Wawot ngayogi. This is what we as the Acholi community must start practicing, must start doing. Man gin ma cwero cwinya i Acholi, nongo kingeyo to ma tye ka neko Acholi, kingeyo to ma tye ka neko lutino Acholi, opibii ma tye ka yu- neko wan Acholi, to ma tye ka nekowa. Ento inongo ni ngat moni kicule ki peni, kicule ki cene moni matidi, bino pud ka praising dano, opibii, lanekwu calo otemo awanyi. Bino put ka praising luyak ngom, lukwo, jo ma kombedgi weko Acholi tye ka to i cold blood ki i ka mapat pat i lobo Acholi. En aye General otemo wany gin ki lumine Richard to dwong. Man pingo Acholi dek waco lok eni? Pingo Acholi weng gidek bino me waco lok eni atir? Ludito rwodi weng giwaco ni gilworo to. Gidek waco lok atir i wi General otemo wany ki lumine Richard to dwong. Politicians weng giwaco ni gilworo to. ki dek wa jo lok atir i wi otema wany kacel ki omine nyo omegine calo Richard to dwongi eh higher religious leaders bene giwaco ni gilworo to gidek to en gin weng gitye lworo lok me waco lok atir i wi jeno otema wany ki omegine ki ot pa ojok awany omyero kiwac ki acwal atir ni to ma tye ka neko wan macalo lutino acwali ma tye ka neko wan macalo kaka acwali en aye ot pa ojok awany en aye General Otema med ki omegine calo Richard Todwong Secretary General pa nrm yako ongomme i acwali-ni weng gin aye gitye ka yako ngom lutino pa ojok awany Otema General kacel ki Richard pa Odwong gene gitye ka yako ngom i Acholi me Extending Empire pa Ojok Awany me Building Their Own Empire i Acholi Land. Ento amito awacciwu wun lutemo awany ni timwu eni-ni agikine cok. Lubanga omito winy lega pa Acholi Abila pa Acholi omyero okonywa, kwari abila pa kwariwa macalo Acholi omyero okonywa. Muduku ki to ma tye ka poto i kom lutino Acholi-ni omyero onongo onekwa otemo awany. To-ni onongo omyero onekwa otemo awanya. Jeneral otemo awany en aye kong omyero opot ni lyany piny. to dwong gini kikome gin aye myero opot ni lyeny piny meno aye to ma tye ka neko wan acholi man inongo ni lutino acholi ma beco calo pol lukecgi ma beco ma miti wai pe giyik pe kicwalo wa i bur ni gito gin aye gitye ka konyo dano kineko giko dano ca olanya gi ni lukwany acholi matek ki kineko giko kimito ni ngat ma ye tic ki orudi ngat ma ye neko acholi in cold blood en aye gamente pa museveni eni mito tic kwedgi To ma tye ka nekowa en aye famili pa ojok awany, to ma tye ka nekowa en aye jenerol otemo awany ki omegine ki lutinone ki mone gigi. Cwinya cwer calo te kikabo ka pud aneno Acholi cito ka bolo kwir ki lutino pa awany, cito ka bolo kwir bot dako pa awany nyo cito ka bolo kwir bot mon pa awany nyo bot lutino anyira pa otemo awany. Mukene ma wabedo kanya coggi ongaeko pud gibino ka kelo. mingi ki carogi ni pud dok ni gimito telo i lobo acwele kono ngo tye ka gengogi ki telo tela gang acogi ki kulu nyo gang aco ka ma gunyomme iye ni lutino pa ojok awany oromo wi dano calo dek del lutino pa ojok awany odonyo i wi dano calo dek del ka weng nongo gitye iye. Peko ducu ma tye ka kelo peko kombedo i Acholi pe bene Joseph Kony, pe bene nga, pe bene dong ngat mo keken ento aye General Temagweny. General Temagweny has become more dangerous than Joseph Kony. He has become more dangerous than any human being we have ever started, we have ever seen in Acholi land. General Temagweny and his brother.